70 Prozent vun eise Gesetzer kommen direkt oder indirekt vun der EU. Mee wat mécht d'Chamber dann nach, wann esou vill schonn op europäeschem Niveau decidéiert gëtt? A wéi kann e klengt Land wéi Lëtzebuerg iwwerhaapt en Impakt op europäesch Entscheedungen hunn? Haut weisen ech Iech, wéi d'europäesch an d'national Politik matenee verflochte sinn. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut kucke mer, wéi d'Chamber mat der EU zesummeschafft a wéi mer als klengt Land trotzdeem eise Stempel op déi europäesch Politik kënne setzen. Lëtzebuerg ass ee vun de Grënnungsmembere vun der EU an huet ëmmer un d'Virdeeler vum europäesche Projet gegleeft. Als klenge Staat profitéiere mer immens vun engem staarken Europa, mee dat heescht net, datt d'Roll vun der nationaler Chamber verschwonne wier. D'Chamber spillt am EU-Kontext dräi zentral Rollen. Éischtens kontrolléiere mer d'Positioune vu Lëtzebuerg am EU-Rot. D'Regierung vertrëtt nämlech Lëtzebuerg am Rot vun der EU, wou wichteg europäesch Entscheedunge geholl ginn. Mee als Chamber kënne mir d'Regierung iwwert hir europäesch Positiounen zur Rechenschaft zéien. Viru wichtegen EU-Sommete kënne mir Debaten organiséieren, wou d'Regierung hir geplangte Positioune muss presentéieren. No den EU-Sëtzunge kënne mer d'Regierung och an d'Chamber ruffe fir Rapport ze maachen. Esou stelle mer sécher, datt d'Regierung d'Interessie vun de Lëtzebuergerinnen a Lëtzebuerger gutt vertrëtt. An als Member vun der Kommissioun fir europäesch an international Affäre kréien ech reegelméisseg Updates iwwer Verhandlungen op EU-Niveau. Mir kënnen och parlamentaresch Froen zu EU-Themen un d'Regierung stellen. Zweetens iwwerpréife mer d'Subsidiaritéit. D'EU dierf nämlech nëmmen a bestëmmte Beräicher aktiv ginn, wou dat méi sënnvoll ass wéi national Léisungen, dat nennt een de Subsidiaritéitsprinzip. All nationaalt Parlament an der EU kann nei europäesch Gesetzesvirschléi préifen an eng giel Kaart weisen, wa se mengen, datt d'EU hir Kompetenze géif iwwerschreiden. Wa genuch Parlamenter esou eng Kaart weisen, muss d'EU-Kommissioun hiren Text zeréckzéien an nach eng Kéier iwwerkucken. Als Member vun der Sous-Kommissioun fir europäesch Affären hunn ech d'Geleeënheet, all nei EU-Gesetzesvirschlag am Lëtzebuerger Kontext ze iwwerpréifen. Dëst ass eng wichteg Aufgab, fir eisen nationale Gestaltungsspillraum ze schützen. An drëttens, d'Ëmsetze vun EU-Direktiven. Wann d'EU eng Direktiv decidéiert, muss déi nach an nationaalt Gesetz ëmgesat ginn. Hei kënnt d'Chamber an d'Spill. well mir déi néideg Gesetzer musse stëmmen. Dës ass eng Schlësselroll, well mir kënnen d'Detailer vun der Ëmsetzung nach e bësse beaflossen. Dobäi muss ech drop oppassen, datt d'Ziler vun der EU-Direktiv erreecht ginn, mee och datt d'Upassung un d'Lëtzebuerger Realitéit optimal ass. E konkret Beispill, Bei der Ëmsetzung vun der EU-Direktiv iwwert d'Dateschutzgrondverordnung, DSGVO, den RGPD, hu mir als Chamber zousätzlech Prezisiounen a Garantien agefouert, déi spezifesch op d'Lëtzebuerger Situatioun zougeschnidde waren. Nieft dësen dräi Haaptfonctiounen huet d'Chamber nach weider europäesch Aktivitéiten, interparlamentaresch Zesummenaarbecht, wou mer zesumme mat anere Parlamenter aus der EU zesummen diskutéieren, fir Informatiounen auszetauschen an zesummen iwwer europäesch Theme schwätzen. Als Member vun der europäescher parlamentarescher Konferenz sinn ech reegelméisseg am Austausch mat menge Kolleeginnen a Kolleegen aus aneren EU-Länner. Mir tauschen eis Erfahrungen aus a koordinéieren eis Positiounen zu wichtegen europäeschen Themen. Als Member vun der lëtzebuergescher Delegatioun bei der europäescher Space Conference hunn ech d'Geleeënheet, un europäeschen Diskussiounen iwwer Weltraumpolitik deelzehuelen. Grad fir Lëtzebuerg mat senger wuessender Weltraumekonomie ass dësen en immens wichtege Beräich. Bei der Konferenz iwwer wirtschaftlech Zesummenaarbecht a finanziell Gouvernance diskutéieren ech zesumme mat aneren Deputéierten aus der EU iwwer wirtschaftlech a finanzpolitesch Themen, wéi zum Beispill den Euro, d'Budgetsdisziplin, awer och d'wirtschaftlech Stabilitéit, grad an dësen Zäiten immens wichteg. An als Member Vun dëser Konferenz kann ech d'Lëtzebuerger Interessien am Beräich vun der Finanzpolitik verteidegen a sécherstellen, datt d'Besonneschkeete vun eiser Finanzplaz an d'europäesch Diskussioun mat afléissen. Et ass nämlech wichteg ze verstoen, datt d'EU keng extern Muecht ass, mee e politesche System, an deem mir als Lëtzebuerg aktiv matschaffen. An d'Chamber ass e wichtege Kanal, iwwer dee mir eis Stëmm kënnen an Europa abréngen. D'EU huet en enormen Afloss op eist alldeeglecht Liewen, vum Dateschutz iwwer Liewensmëttelsécherheet bis zur Energiepolitik. Dofir ass et esou wichteg, datt d'Chamber eng aktiv Roll an dëser europäescher Politik spillt. Als Bierger kënnt Dir dës Roll ënnerstëtzen, andeems Dir Iech informéiert iwwer europäesch Themen a kontaktéiert Är Deputéiert, Wann Dir d'Uleiessen zu EU-Politik hutt. An der nächster Episod kucke mer d'Roll vun der Chamber an der internationaler Politik iwwert d'EU eraus. Abonnéiert elo schonn de Kanal a schreift eis an de Kommentarer, wéi eng EU-Themen Iech am meeschte concernéieren. Däerf d'EU méi Kompetenzen hunn a bestëmmte Beräicher oder soll se manner hunn? Ech si gespaant op Är Meenungen.